Sena esperasar, dins la naut Val d'Aude, al musèu de la Capelariòu, aquel musèu siaguèt dubèrt en 1992, cal remontar a puprès al sègle 18, per trapar a peu pres las originas. Aquò remonta donc a lei guèrras de sèt ans de monde deth costat d'Esperançà qu'èron partidis faire aquela guèrra e que s'i aguèron fait presonièrs en Silesio. La Silesio es un encontrado del costat de l'Autricho e de Checoslovaquia. E es aquí presoniers que faguèron coneishença ambe la populacion locala del biais de fabricar de capèls. E doncas tornèron de lor captivitat, ensajèron dins lor vilatge a costat d'Esperazà, un vilatge que s'apèla Bugarach, ensajèron aval de fabricar de capèls coma aviu vist faire del temps ont èron prisoniers e la vertadièra industrializacion se faguèt al costat de l'Empèri Segon e aquò durèt ambe de naut e de bases juscos a las annados 50 o 60 del sègle xx. Alavetz a l'ora d'ara sèm dins aquel musèu d'Esperançà de la Capella Riò, es un musèu qu'es administrat per una associacion amb un president e de tres emplegats que son cargats de far visitar e d'aculhir los visitaires.
Donc je suis monsieur Ardanuy Eric, je travaille au musée de la Chapellerie par intermittence et maintenant à temps fixe. Depuis 1993. Alors je suis la quatrième génération de ma famille qui travaille du chapeau. E avèm a l'intrada del musèu una botica ont se pòdon crompar de capèls, de casquetas, tot çò que volètz per vos metre sul cap. A la debuta de la guèrra, de la Granda Guèrra, en 1914, i aviá a Esperança 14 usinas. qu'emplegabon gairebe 3.000 obriers e pas que los usinhs se perlonguèron juscos a la Segonda Guèrra Mondiala amb de cambioments, n'an pas dintrat dins de detalhs, e totes aqueles usinhs se aguèron après la Segonda Guèrra Mondiala. Empreso dirècta amb Bela Mòda. E La Mòda èra en aquesta epòca, sent dins las annadas 40 o 50, la mòda sens capèl. Es pr'aquò que pichon a pichon la capelariá desapareguèt de la nauvala. La fabricacion dels capèls, qu'es considerat coma un patrimòni industrial fòrça important, Subretot aicí, èra donc una tradicion que remonta a Bodelenc, que perdurèt pendent mai de cent annadas e donc a marcat prigondament la vida de tota la naut Val d'Aude. Cal saber que de fabricacion de capèl n'i aviá pas qu'a Esperança, N'i a biò qualques-unes d'a costat, dins una comuna que s'apèla Coisà, e subretot un autre mai important a Quilhà. Donc aicí, a Esperasà, se fabricavan de capèls essencialament a basa de lana per fabricar de fèutre. E aquela lana, a la debut, a la fin del sègle 18, èra de lana del país. mai que mai de las corbièras, apèi a tot al long del sègle xix, ero de l'anno que venió d'Espanha, d'Extremadura, e puèi après la al moment de la grande époque de la capelariò, aquelo l'anno ero importado de Novèlo Zelanda, d'Africa del Sud, d'Argentina, toti los païses ont i avió fòrça Tropèls de motors. Donc aqueste lan que servissió per la fabricacion del feutre, seguissió tot un omeno de transformacions, per destapet la calió d'en prumier tratar dins de fabricos de que s'apelon de cardariós, per enlevar tot çò que i avió a l'interior de la lana e qu'aurió gastat la fabricacion de la cròcha, perque tot aquelo lana èra après espandido dins un omeno de lençòls, o podèm apelar atal, de lençòls que s'enrolavon sus de cònes, per après servir a la fabricacion de la clòcha. Donc i aviá tot un fum de de de destapet o disi aquò per bien plamarcar que se fasiá pas d'un sol còp e arribavon après a çò que s'apelavon la folo qu'es a dire la fabricacion de la clòcha. La clòcha es un element fòrça important. Per aver un olano coma cal per fin de l'utilizar al moment de la folo, calió la penchenar. Un còp que la cardarió avió fait las prumièros le prumier penchenatge, las calió encaromai penchenar ambé d'utisses particuliers. Per fin d'aver una, cossí dire, donc un lençòl de la, no? le mai fi possible. A la fi de las operacions de cardatge e de pencenatge, calió sortir una granda peça de lana pura, fina mai que mai, per poder fabricar après la clòcha. E son aqueles gròsses machinas que servissiu a sortir aqueles grandis lançòls de lana. Aquelo peço de lana pla fina èra enrodado dins de cònes per poder aver una una debut de clòcho fòrt un pauc espessa, encara grossièra, E cana qu'èra la primièra estapeta per la fabricacion de la clòcha. La clòcha un pauc grossièra que venèn de Bèze, donc èra tratada per venir mai fina, que se podiá adaptar a las cònas particuliaras segon le capèl qu'òm voliá fabricar. Alavetz aquela clòcha dejà mai fina que venèn de Bèze.

Almens mai d'un trentenat de minutas. Aquelo clocho de fèutre deu avant d'èstre meso sus de formos que li balharàn la forma definitiva del capèl, deu seguir divèrsos divèrses tratoments, de tratoments ambe d'aprèst, de tratoments Amb de batons sus dins de machinos que pichó a pichó i van balhar un orso pleso, van ebasar la lentor de la clocha de tal biais que siague pro granda per poder après èra èstre mesa sus una forma definitiva del capèl. Cal que aquelo clòcho siague meso sus un formo per començar d'aver la formo definitiva qu'aurà le capèl un còp finit. Deu contunhar d'èstre mes en forma ambe una operacion que s'apèla le sablatge, dont avèm aquí una maquina de sable. Pesuc calfat qu'es mes totjorn sus le capèl per i balhar vertadièrament la fòrma definitiva. Donc a ben e es e darrerieu tot un tot un un pilòt de fòrmas divèrsas que se practicabon al sègle xix. Donc caliá pausar un galon, caliá metre a l'interior una coifa Amb le cussó e la marca de l'usina que l'avió fabricat. E pei calió picar tot le torn. Totas aquelas operacion d'acabament del capèl èra mai que mai un mestier qu'èra fait per lai femnas. Les obriers apreniu sus plaça al trabalh directament sul talh. E n'i a mème que dintrab una lusina a dètz ans, a dotz ans, totes aqueles usinas s'arrestèron dins las annadas cinquanta, sessanta, setanta mème. Tot çò que demorava de l'industria de la nau Val d'Aude se s'agrumelèt, se recantonèt, A Montasèls, qu'es una pichona comuna a costat d'Esperazà, ont i avió una usina importanta, es aquí que se concentrèt çò que demorava de l'industria capelària de la Nau Baldaude, e i es encara, i es encara, amb un detzenat d'obriers.